Ne nye nyɔnu ye dzi vi, eviwo agbe nye asi le asi ɖo anyi koa eviwoa maga mlɔ aba wo dzi. Ne le wò nɔa ma ba dzi mlɔ ke mi kple tɔa wo kple tɔwo mlɔ na ne va ɖe srɔ̃ srɔ̃ɖeƒe aɖe fu ne. Srɔ̃ɖeƒe ma dze dzi ne gbeɖegbeɖe. Vɔ nu kae wɔ womete va dena dze si enu ma be emlɔ enɔa ƒe aba dzi o? Mizɔe be ewɔ emi kple srɔ̃ mi le xɔ me ya ko mia vinyɔnuvi etsi enya nu so ye wòso mɔ dzi gbɔ va ko wòvitɔe ɖi va mlɔ salɔn be yi via nemlɔ abatsia dzia, egblẽ dome mele teƒe o. me, me, me, mele be ne woawɔ. Ye evi ŋutsuvi tsitsi manɔ anyi ɖe toa me abake dzewo kple nɔa mlɔ na o. Manɔ dzi o. Azu ŋutsu ʋetelitɔ. Ela zu ŋutsu ʋetelitɔ. Ye ta evi woate ɖo aba afɔ ɖe amlɔ anyi alo amlɔ salon. Vɔ mamlɔ abawo dzi o. Alo wò nusɔ ezɔ mɔ kɔa ava gbɔ ne viwò nusuvi ke tsi be ne va nɔ yi mexɔ me mlɔ ne amlɔ tse dzi be ne mlɔ anyigba ne ɖo aba ne bubu ɖe anyigba ne mlɔ dzi me me mele be ne wòamlɔ dzi o. Nɔba tu nenye be dzi vi fe ya mi kple nyɔnua mi le aba dzi mlɔ. Nenye be ɖevia gbenya so nɔ o koa, mele be nega mlɔ mia gbɔ ale be aba dzodzo mia ɖɔ nu ɖe anyigba ne wòanɔ mama. Ne menye nenema oa, mia ɖu kɔ ne ɖevia. Edome ate gblẽ. Ne dome me gblẽ o la, matsi hafi wòagblẽ o. Nenye nyɔnu matsi hafi wòagblẽ o. Nu yewo petea wole nu gblẽ le ɖeviwo ŋuti le egbea vɔ mi meva le nyanya be nu mawoe nye nu yi ke nye nu gblẽ nua o. Míawo tsɛ mi menyae tsã o gake yi gbɔgbɔwo va le nu me ɖem nam fia la, mefɔ na gbe sia gbe gbe dona gbe ɖa ɖe ta be ɖewohĩ ne míwɔe va yia, dzɔdzɔmea nesɔe ake mí. Ne míakpɔ agbea tsi, akpɔ agbea nɔ. Ewɔe va eviwo mlɔ srɔ̃wò gbɔ ye eva gbɔ abe nyɔnu la, edze be neɖo avɔ alo aba ɖe anyigba wòakɔ ɖevia amlɔ dzi. Kafi mi kple miadɔ abe ŋutsu kple nyɔnu. Vɔ ɖevia ma mlɔ gama ya wo mi be le alɔ dɔ mi so avɔ tsɔ nɛ ye midɔ le aba ma dzia, miɖu kɔ ne ɖevia, egu lé ɖevia. agblẽ nu ɖevia ŋuti ne va lé dɔ tse dɔa mavɔ ne ɖevia kaba nenema enye nu yiwo ke gbɔgbɔwo le fia nye ŋkeke kple ŋkeke kɔ yi abe misɔe be enye srɔ̃nye ele mexɔ me ye koe dada aɖe va ɛ ke nu ke me va mlɔ na ba ma dzi lo ye ko dada gbenya mlɔ ba dzi ko alɔ kple lo ale mi nye me dɔ kple dada o lo gake ko gbenya mlɔ ba nye dzi ko vɔ eɖu kɔ alɔ kple ye me no ɖe na mi Menyɔ ne atse nya takpa xoxo gbe nya dzivi alɔ gbe nya la su ƒe zu nyɔ gbe nya nya ee nusu koa mehiã be nenɔ dzo dzi me nenɔ zikpui dzi vɔ abe ɖevi yewoa wome si o woate mlɔ aba ke dzi mi kple dzo esime mlɔ na fa mekɔ me vɔ gake nɔ gbe ya si ɖo ƒe ɖe koa Womegamlɔ, womegamlɔ aba ma dzi o. Edze ƒã ne wodzi teƒe ne womlɔ. Mhm. Ye ta gbe sia gbe ko wokple srɔ̃a le dzre wɔm. Hmm. Ne abatsi ma mi kple srɔ̃ mi gbenya mlɔna dzi koa, mamlɔ dzo. Vɔ nenye be misɔ be aɖabadzi ɖeka mexɔ me le, ya esrɔ̃a memlɔna gama le gbɔ. Ye dada ɔva be nemlɔ fuma meɖukɔ. Vɔ so fala si mi gbenya wɔ na bentu benta le fuma kɔa evɔ vɔ ne nya ŋtia eh enu le wo wɔna eta lokpo yɛ ta ne enye nɔ nye va gbɔ nye sa emlɔ na kanape vi ɖe nɔ aƒenye vɔ la da dzi vɔ eva ɖo teƒe ɖe ambe ma ga mlɔ fumɔ ta eva nɔ yi ku gbɔ mlɔ Foinye mexɔ ta ɖe tsia ne ye mlɔ na fuma. Ka vinye me va ne xɔ le kɔƒe me. Miawɔ nu ka? Ke va le nɔviwo ma va le aƒe aba dzi mlɔ. Kafi ese nu enu fiafia ya fifia koa edze be naɖɔ ɖi aba dzi vɔ. Enya ke wowɔnea aƒle avɔ dzi vɔ vuvu. abadzivɔ ke le asiwò xoxo menyi be ke dzi wòmlɔ koko o loo alo ne zã be abadzivɔ ɖe le aƒe abadzi fia se nu ya ne yi ko aɖe da ɖe anyi magazine o naɖo abadzivɔ bubu eɖe la ese ma la ɖe ke ne va ne gaba mlɔ tsia manye na ɖe ke ne vɔ ne va le mlɔ mi kple srɔ̃ tse mi ga dɔdɔ le dzi ya la eh, problème le. Abe ŋu. Ya nye enufiafia yi ke ehiã na míabe ŋgbetɔ be míade dzesi nui ɔ. Mifia nu ɖe nyi sɔ ku ɖe ame nɔ ŋuti. Ekpɔ be ne woɖe foto ame nɔ alo ne ekpɔ ame nɔ kpɔa, Akpɔ be ele abe ati me ke. Ele alelalelalea, mía amegbetɔ ƒe míawo ƒe míaƒe racine ƒe tea medzɔ ƒe enye ame nɔ. Fifia ne mènya afi yi ke du yi ke me woɖi aƒua me nɔ da oa, le egbe me ele nu gblẽ kple míaƒe agogɔa to ka. Eɖewo le wole xɔ le kɔdzi le gbe ƒu. Ènya nu ka woa? Adze agbagba ava dzi ame ɖeke me so viwo hum se nya lo ame ɖeke me so viwo ayi gbɔ agblɔ nɛ be ɖe yi me nya ke ke yi nɔ ɖi yi ƒe ame nɔ ɖa o Ta yi nya be ne ga dzi fifia me nɔ ke wa kɔ ne ɖe. Ne ɖi kɔ ayi kpɔ yi ma me nɔ ema. Ate wɔ ne won tɔ srɔ ɔje. Ate gblɔ nya ma ne won tɔ srɔ emi kpe mi le vidi. Ye nye gbantɔa. Evelia nye be na wa ple gbɔnɔ. Ke me so vio. Akɔ na me ɖe. be ne nyi na yi. Ne gbɔnɔa dzi via, eƒe ame nɔa, nàxɔe ne nàdo gbe ɖa. Nàdzi kpatsi ma ke zã woame adrea, teƒe tɔ ne nàɖi ame nɔ ma be egbea yi nya fi ke woyim ame nɔ le. Negbe.
Wò ŋutɔ ate nyi.
Elaƒom ɖe teƒe le asiwò. Ko evɔ. Vɔ ne nye nuwɔla ye egbɔ le asi wo zã ne dzivia ma me nɔ axɔe na sia ne nu ma le fu ɖe na me ɖe ɖe ka me nɔ ma vi ɖe ma do gbe ɖa ɖe dzi na va ɖi na mea ame atrɔ va eƒe eke dzi eya nye nu yi ke ame gã fia ƒe va sɔ na xexea pete lo.
Tɔgbi, kafa ee, nusu ke Ee esɔ ŋgba le gbɔ. Nyɔnu ŋgba le gbɔ ŋua evia eɖo via amegã xoxo wosi alo nyɔnu la va la dzo. Evia nyɔ nyɔnuvi amegã xoxoa eɖo na ba nɛ. Eɖo abe ela nɔ ebe aba dzi alo gaɖeme wo la te ŋu aba dzia le wo amea ee nyɔnua ɖu kɔ. hafi enu ma nate yi dzia, ne efɔ̃ enya be ne efɔ̃ le aba dzi koa, edzi be nàɖe aba dzi vɔ le aba dzi sɔ da ɖe anyigba. Ko eɖe kɔ ale eme ta ne viwòa va ɖo aba nɔ womlɔ dzi ame ɖu kɔ. Vɔ ne mi kple nyɔnu mimlɔ aba ma dzi vɔ yɔ wogodu ye viwò nyɔnuvi va trɔ dzre ɖo ya koa Edɔ viwòa gbɔ. Ta edze be nàɖe aba dzi vɔa le aba dzi. Even ne mègaɖe da ɖe anyi gbɔ tsɛ, edze be nàɖe kɔ da ɖe aba dzi. Kɔe vɔ. Nenema wòle eme. Ta nenye be etsi nusu ye nya nyɔnu ɛ esrɔ le asiwò eviwò nyɔnuvi ke si nya nusua ma nya ƒe sɔpɔta mm. anya ƒe wɔ anya nusa nuko kaka ƒe gɔmegoa me megana ne nye lo. Atakpui. Etsanga ni. Ok, atakpui aɖe mi me dona nu ɖe dzia. Ɛ sɔpɔta koe me. Bebe ɖe ego gɔme go ɖe. Ne viwo nyea, ɛ, enya srɔ̃ me go.